She say she get daughter, then her daughter come say she wan travel since two weeks, then her daughter come travel. After two weeks, her husband come pack her whole load, come say she he wan still travel for two weeks. Then he she come say oh, na somebody come call this lady say, madam, make you come Your husband and your daughter dem dey hotel dey dudvaga their self dey bulala their self dey sugartin their self dey chop pikin dey chop papa cucumber papa dey chop pikin um wotowoto na im dem go there oo as dem reach there my people Behold, na im Sonia official tell the girls, na im she knock for hotel. I will leave una make una still watch the video. Na im the girl, cause who is that? He say, na me receptionist. Oh, na im she open. As she just open door, the girl say, one close and na they quick push the girl. See papa sit down for bed tutum. P and daughter tie towel for a papa. Hmm. My people, this world, Tins wey we dey see everyday for social media, e dey break my heart. You mama, you come, how old is dat your daughter? Wen your daughter go tell you sey mama I dey go outside, I dey go travel for two weeks, where she tell you sey she dey go, if den go see, if you fit see dis my video, I need dat your answer and I need dat your explanation, if dis video na read trough, where your daughters tell you sey she dey go, and wetin you come when your daughter tell you say you dey travel where she dey travel dey go because mother na we suppose to be our daughter keeper because you know where imagine if no be your im papa na im dey say dey do dey do vagara now na all those yahoo plus come use your daughter your daughter just wake up say she wan travel your daughter tell you say you wan travel since two weeks that is your daughter dey na runz girl that is your daughter na you don you just comot eye for- because as me see that girl she still young she still young well my people i bring this thing come for una papa the man come open mouth say eh my wife i will buy you car don't worry i will buy you that woman say clear abomination and it's real abomination is for my side na forbidden thing e dey kill sef for my side e dey e dey key if you dey out there your papa dey dudu vaga you my brother my sister please talk come out e dey key e dey key if your papa dey dudu vaga you e dey key run run for your dear life leave that house for your papa if your maybe na something na ba na this man maybe na all those because all those rich people many of them. There be there be in fact there be wetin I wan put there um all those um spiritual people power dem go say be sleep how can you be sleeping with your own daughter something wey you take produce your daughter take born your that your cassava wey you take born your daughter you come still dey put am for your daughter body um whether e dey use am for power na there I just see am. You no see am wetin e even talk? Eh, I will buy you car. He say he go buy him wife car because he dey use him, him daughter blood take dey produce the money because me I no see wey ah ah my people some men no really fit control their self. Man wey e no fit control herself or daughter imagine her house girl e dey stay with this man wetin you fit say e go do? Imagine na her na house girl dey sleep with dey stay with this kind man ha e go don do am for mouth do am for nose do am for infact all over him body infact do am for arm pit infact do am for all body this man e for don do am for everywhere your own daughter your own blood and you the girl say no be no be him fault say na him papa how old are you? If you even be teenage, you don you don grow to know sey dis man na your father, how you fit dey even dey as far as sey you don dey see men um flower, you don dey you don be you don know wetin be um at least you no even dey need care for your papa present again, yes you no dey need care for your papa present again, see as im mama dey do am. My pipu dis one shortalize me o, if you dey out there papa you dey do your pikin dis thing e no good, e dey very bad abi you de girl you no see man, man no dey toast you when your papa come toast you na im you come accept am, man no dey toast you at all, you no dey get toast for man, de one wey come still dey vex me why Sonia come cover de man face. because e suppose to show the man face abi na my eye dey deceive me abi if na watch this video make una tell me why Sonia official dey um block the man face why she no block the girl face it's better she block the girl face than to block the man face because the man face something dey her dey him face I no understand something dey the man fakes eh my people na this one bring come na table o how papa take dey duduvaga daughter daughter take dey duduvaga papa concuba cassava maybe you no see am for outside my people this one don deep o this one don deep pikin papa The mama catch two of them. No be say na side cheat or no be say na outsider na papa dey do the duduvaga take dey cheat on him wife o. In your blood, in your flesh and blood, abi in your eh? Mm. My people, I go leave una. I will meet una in my next video. Make una watch this video. Make una tell me wait una own opinion. Wait una think. Make una drop am in the comment section. Okay, my people. And this one I get. Make una enjoy the video. Ciao, ciao, ciao. is having an affair with my daughter, our own daughter.